Ntetemu ɔɔba na ansa na mɛkɔ afotuo kakra bi no mɛsrɛ ne bia atie amambrɛ wei yie. Ɛnɛ Ghana foɔ ahu sɛ bɛɛka bibi a na bɛɛkyea no. Nyame me nsuro adeɛ nti woka bibi na wɔɔkyea na woyɛ dɛn a mɛba mɛtwe nti abɛkora no. Wɛ neɛ nti a aduanafoɔ bɛ piesie yɛ dɔm a me bɛ kyerɛ mu. Yɛ te akwamamɔ nwene so. Yɛ si hene nteaseɛ mma. Yɛ tu atene yɛ ba. Ɔhene na nana nsa sasiraku. Na yie kura ne yɛ nyɔɔ yɛ. Nti yɛkɔtenaa nsawam. Nsawam no, no kyerɛ sɛ, hɔ no yɛkɔbɔ nsawa. Na yɛte hɔ na yɛtee sɛ yɛn nua no a yegyaa no asuogya hɔ no, ɔne ne dɔm bɛɛba. Sɛ yɛyɛ dɔeɛ ma no nti yɛnko. Nti yɛtu teneeɛ, yɛne nananom dii yɛn anim kɔɔ oboo Na wohwɛ sɛnea nsawam asase si teɛ, na oboo so mmepɔ yi bɛkɔduru hɔ no bɛ, wei deɛ boo sɛ afa nyinam. Yɛnim koraa sɛ a nka ɛtena nsawam hɔ, na nea ɛsɛ sɛ yɛde no yɔ, yɛyɔ. Na mmerɛ a yɛtu tene firi akwam no, Ɔhemmaa a na ɔte akonnwa no so yɛ kum daaba panyini. Ɔne yɛ ne baeɛ. Na ɔhemmaa no so ne mma mmienu no bɛpere nyɛ ne nua baa ne mma mmienu no bɛpere akonnwa yi atakora ma nia mpɔn kumaa ɔne panyini nti a ntetemu baeɛ. Ɔhemaa no a na ɔte so Kumdaa ne nua bɛfrɛ no Esi Doma. Esi Doma ho nim sɛ yɛ nana no sɛbisɛbi wuo amfa no da anwu. Nti mmaa no bɛka yɛ ho a yɛde nkonnwa no baeɛ no. Na kyerɛ sɛ akonnwa no nka wohwɛ paa a akwamfoɔ na nka bɛyɛ panyin nti mmaa akonnwa no sɛ wɔkaa hɔ a nka aduana pii asie no hɔ no hoɔ na ɛnam sɛ mmaa y'akonnwa yi ɛyɛ mmaa adwa wo maame ɛfiri adehyefie no mu ansa na woatumi anya akonnwa no bi adi na mmaa no akɛseɛ a bɛwɔ m nyinaa bɛnkonnwa bɛbaeɛ nti ɛno no maa dɔmmaa ɔba bɛyɛɛ aduanafoɔ bɛpie sie. Na ɛkwam hene a nnua panyini no no ntaafoɔ no panyini a ɔwɔ mu ɔno koraa mente sɛ ɔka no da biara da sɛ ɔno ne panyini kɔsɛ ɔnim sɛ mmaa adwa no nyinaa ɛwɔ ha a yɛ nananom yɛkɔ nsɛmamfie so a yɛgu bɛnsa na nnɛ deɛ na abɛtɔ ghana ha no sɛ binom bɛte baabi bɛhene bi yɛ aduana bi ɛsie aduanafoɔ yɛ nkonnwan ansa na mu wɔbɛpae no afe apem ahansia aduanan 1640 Wo da biara a ɔbɛka sɛ ɔyɛ aduan na api asie no, bisa no sɛ ne hene di kan da bɛn na ɔtena so. Wobisa no pɛ, hɔ na obehu sɛ dɔmaa no koraa mu ɔte aba ha no, dɔmaa no anyini kyɛn no. Na mpaawotwɔ, momma menka saa asɛm wei without any fear of contradiction. Dɔmaafoɔ, yɛne yɛkɔkɔtena asumagya. Yɛn yɛtena suntrɛ so. Bia ka kyerɛ sɛ dɔmafoɔ suntrɛ so nko ara ne yɛkɔtena ɛnyɛ nokorɛ. Dɔmafoɔ asumigyaa ne yɛte ɛnam so ne yɛn nuanom Agona adehyeɛ ɛyɛ Mansemfoɔ. Hɔ ne yɛkɔ akɔhyia Mansemfoɔ ɛmmerɛ a Adɔntenhene ne ne dɔm tete. Bɛkɔ baabi akɔpɛ biribi a adehyeɛ yi bɛbɛdi no. Hɔ ne bɛrekɔhyia mansenfoɔ, na bɛtie banoasɛm no na bɛahu sɛ banoasɛm no sɛdeɛ ɛsi teɛ no ne dɔmaa adehyeɛ aduanafoɔ no yɛ deɛ no yɛ pɛpɛɛpɛ, na bɛde no bra ɔhene kɛseɛ. Wobɛtie bɛasɛm no bɛka bom sɛ, Ɛfiri saa mmerɛ yi kɔ, dɔmaa hene, aduanafoɔ no, ho ho so no ti.

Na maka sei awie no, bi bɛka sɛ, Na asumagyafɔɔ so ɛ? Nananom wɔda Roma. Abrɔfo no bɛatwerɛ abakɔsɛm no o, broni deɛ ɔno ɔnim dɔmani na ɔnim bi foforɔ. Neɛ ɛkyerɛ tiawa ne sɛ, tete no wɔtu afiri ma no bi mu a, wobɛtumi atu, nnipa no nyinaa wobɛtumi atu. Sɛ ɔnyɛ dɛ a bi bɛka hɔ. Bɛnsie binom hɔ, yɛnim baabi a nananom no bɛsie bɛ. Saa nnipa no, sɛ ɛbɛyɛ a bɛbɛhwɛ bɛ so ama bɛ no, ɛno nti ne yɛgyae akyi. Saa nnipa no bɛyɛ dɛ bɛhwɛ bɛ so, na ɛno nti ne asumagyai no aba. Nti sɛ wohwɛ mu a, asumagyai akonnwa kɛseɛ no, mmerɛ a bɛsese sɛ bɛkonnwa nipa a odii kane no, buku no a ɛwɔ mu,

Maka no sei awie no, na neɛ mesrɛ ne sɛ Ghana ha, me Agyemang Badu, wonim sɛ nnim mmara, abakɔsɛm nso nsua, wonim a na wɔka yɛ study. Na Ghanafoɔ po homa me mmisa ho saa asɛm yi. Bɛnkaa sɛ yɛ nuanom a yɛgyaa baa sum agya adehyeɛ no, bankasa baasa. Saa. Nti nka wopɔ no na woyɛ. Ɛɛ, asɛm ka o. Woyɛ aduanafoɔ piesie. Ne nnɛ adehyeɛ no nka basa a, woda so yɛ piesie. Enti aduru baabi nsɛm no bɛka ayɛ a na mesere. Kyerɛ sɛ wonim biribi a ayɛ a wonsuro ne ka. Na mmom bɛde ɛtoɔ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛka nsɛm na akɔtia yɛn nuanom asumagyafoɔ. Yɛnka nsɛm ma no ntia bɛ. Nea ɛde bɛsi yɛn sɛ ni. Ɛnnɛ Nana waba.